wĩ mwega mũrata tũrakũrehera mataro methuranĩire na maiyũire ũmenyo thĩinĩ wa tabarĩra ya gucagucia njũng'wa ĩrĩa ũrehagĩrwo nĩ mc ndegwa wa ng'ondu ũrĩ mwega nĩ ndakũgeithia na ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya ũmũthĩ na ngehoka ngai nĩ akũmenyereire na agakũhe thayũ nĩ tondũ thayũ nĩ kĩndũ kĩa bata na no ũgũre indo iria ingĩ ciothe kana nyingĩ ciacio na mbia no thayũ ndũngĩgũrĩka na mbia thayũ ũheanagwo nĩ ngai na korwo kwahotekeka tua itua rĩa kũgĩa na thayũ kana gwĩkĩeha kana gwĩgĩkeno ethera ngoro yaku thayũ nĩ ndoka na to ũguo ndoka na gatĩ gakwa nĩ ngũkũhoya ndĩnyihĩtie ũgucagucie gaku nĩgetha twaranĩrie ũmũthĩ ndoka ngwĩre atĩrĩrĩ tiga ngũthi tiga mwĩtĩyo tiga mwĩyambarario tiga mwĩyagurio tiga mwĩyono nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maroka gũthira rũciũ kana mũthenya ũcio ũngĩ maũndũ mataratũra Andũ nĩ maganĩire itĩo, andũ nĩ manyaranĩte, o na andũ makaga wendo nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Wa, nĩ maraganĩra itĩo kana makanyararana nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo ũthaka. Ũthaka nĩ ũrĩa ũmbĩtwo nĩ Ngai. Nĩ harĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo ũtonga. Ũtonga nĩ indo na irathimo iria Ngai akũhete. Magacoka nĩ maraganĩra itĩo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo hinya wa mwĩrĩ kana ũrĩa mũndũ ahana ĩ kana hinya ũrĩa mũndũ arĩ naguo. Reke twĩcirie ũhoro wa ũthaka. Ũthaka nginya maandĩko ma Ngai nĩ maugĩte ũthaka nĩ mahũa na ũhana ta kĩro kĩrĩa kĩrokaga gũtumũka kana ihũa rĩrĩa rĩonekaga rĩrĩ ithaka. No tũgĩthiathia o ũrĩa mahinda marathiĩ, ihũa rĩu rĩkahooha na rĩgaitĩka, na ũthaka waguo warĩo wothe ũgathira. Na ũngĩenda kũmenya ũthaka nĩ ũgarũrũkaga kana ũthaka nĩ ũthiraga, no ũrore cũcũguo kana gukaguo. Acio erĩ maarĩ athaka mũno. Cũcũguo aarĩ mũirĩtu mũthaka, aarĩ mũirĩtu warĩ na ngothi nyoroku, no rĩu aiyũire mĩgũtha. Gukaguo arĩ na magego mothe no ũmũthĩ ũyũ arathekia andũ na mang'uru kana akorwo nĩ agĩkĩrirwo magego nĩ magego artificial no magego make ma ndũire nĩ mathirire ũguo ũthaka nĩ ũthiraga na ndũkanyarare mũndũ nĩ tondũ wa ũrĩa ahana nĩ tondũ wa ũrĩa wee wĩ mũthaka kana ũrĩa wĩragwo nĩ andũ mũthũngũ augire atĩrĩrĩ beauty lies in the eyes of the beholder Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũthaka ũkoragwo maitho-inĩ ma ũrĩa ũrerorera kana ũrĩa ũrona. Ũguo gũtirĩ kĩndũ specific tũngiuga ũyũ nĩ mũthaka, ũyũ nĩ mũthũku, tondũ we no wone mũndũ mũthaka, mũndũ ũngĩ oka one mũndũ ũngĩ arĩ mũthaka gũkĩra ũcio ũkuonete. so ũthaka nĩ ũthiraga na andũ nĩ marethũkia nginya ngothi magathũkia nginya mĩĩrĩ yao magĩetha ũthaka na kwĩhaka maguta mangĩ matarĩ mega no ũthaka ũrĩa wa ma nĩ ũthaka umanĩte na ngoro yaku ngoro yaku yakorwo ĩndana ngoro yaku yakorwo ĩthaka-rĩ no tuge wĩna ũthaka Ũthaka nĩ kĩndũ gĩtarĩ gĩa gwĩtĩĩra mũno tondũ tourist nĩ maumaga kũndũ gwĩtagwo mũrĩmo magoka na nĩgetha mone kĩndũ gĩtagwo ngorira, mone kĩndũ gĩtagwo nguyo, mone kĩndũ gĩtagwo nũgũ. No maroka gũciona nĩkĩ? Ti tondũ nĩ thaka, nĩ tondũ nĩ iramagucĩrĩria. Gũtirĩ mũthũngũ umaga mũrĩmo agoka kuona mũndũ kana agoka kuona ng'ania tondũ nĩ eragwo nĩ mũthaka. That is one. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, nyamũ icio no cioneke irĩ thũku, nyamũ icio no cioneke itarĩ na riri, ona woneke wĩna riri na gũgũcikĩra. No ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, nyamũ icio nĩ ihotaga kũ attract tourist kuma mũrĩmo, ũguo tiga mwĩtĩo. Kũngĩkorwo ngorira no ĩgucĩrĩrie mũndũ kuma mũrĩmo, na we ndũgucĩrĩria mũtarii oke akuone rĩ, hatirĩ bata wa gwĩtĩa. Rĩu twĩcirie ũhoro wa kĩndũ twĩtaga ũtonga, kana irathimo iria Ngai atũrathimĩte nacio. Irathimo ici ndĩreta ũtonga rĩ, nĩ itũmĩte andũ aingĩ mahĩtanie, na makagĩra andũ arĩa angĩ bata. ona makagĩra Ngai we mwenyewe bata, makariganĩrwo atĩrĩrĩ, kĩrĩa ũrathimĩtwo nakĩo nĩ Ngai kĩrĩ in form of ũtonga kana indo rĩ, nĩ kũrĩ mũthenya ũmwe gĩgathira, na nĩ kũrĩ mũthenya ona indo icio ciagaga bata, andũ magakorwo nĩo mena bata gũkĩra indo icio. Ũguo ũtonga ũrĩa wa ma, ũtonga ũrĩa wa ma nĩ kũgĩa na ngwatanĩro na andũ arĩa angĩ, tondũ kũrĩ hĩndĩ indo icio ciagaga bata ũkabatara andũ. Hĩndĩ ĩrĩa ũkomete thibitarĩ rĩ, ũragia kaĩ ng'ania matangĩũka kũndora? no ndũragia kaĩ nyũmba yaku ĩtangĩũka kũndora ũguo rĩ nyũmba yaku ngari yaku ĩkaga bata hĩndĩ ĩrĩa ũkomete thibitarĩ ũkabatara andũ gũkĩra indo ona ũngĩkorwo na nguo ikũmi rĩ ndũrĩ hĩndĩ wĩkagĩra nguo igĩrĩ at the same time mũndũ ekagĩra nguo ĩyo ihinda o ihinda ona ũngĩkorwo na irio nyingĩ atĩa-rĩ ndũngĩhota kũrĩa thani igĩrĩ at the same time mũndũ arĩaga thani cigana ĩmwe for example ona ũngĩkorwo na marumu maingĩ ma nyũmba gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkoma marumu macio mothe mũndũ akomaga rumu ĩmwe ũguo ndũkananyarare andũ arĩa angĩ kana wĩigue wĩ igũrũ mũno nĩ ũndũ wa irathimo cia ngai irathimo cia ngai ingĩhũthĩrwo wega no ituĩke ũtonga no ũngĩhũthĩra irathimo cia ngai ũru nĩ igũtuĩka thĩna harĩ we Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda gũkũmenyithia nĩ atĩrĩrĩ, ũtonga kana indo iria Ngai atũrathimĩte nacio itiganaga na mũndũ hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ mbĩrĩra-inĩ. Ndũrĩ hĩndĩ ũkaigua mũndũ ng'ani akĩrwo atĩrĩ, mũndũ ũcio wakua-rĩ, ararĩ na ngari ikũmi, mũndũ ũcio wakua-rĩ, ararĩ na maburoti kũna na kũna na gũkũ Kamuru, ararĩ na maburoti na gũkũ Gĩtengera. ararĩ na, na mĩgũnda mĩnene na gũkũ maĩ mahiũ mũndũ aririkanagwo nĩ ũrĩa ateithirie andũ na kĩrĩa ngai amũrathimĩte nakĩ mũndũ ũcio aikarire atĩa mũndũ ũcio nĩ agĩire na thayũ na andũ arĩa angĩ despite gũkorwo we arĩ na indo nyingĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ ningĩ ingĩenda gũkũririkania rĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ toro rĩ ũthiaga na magũrũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wa drive agĩthiĩ toro ona ũgĩthiĩ kĩoro ndirĩ ndona mũndũ atĩ atĩ ta- tareca icio cia ngari ithiĩ kĩoro Mũndũ athiaga kĩoro na magũrũ, ũguo harĩ o kũndũ tũkinyaga tũkaigananio nĩ Ngai. Ũguo ndũkanyarare andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa ũtonga, ndũkanyarare andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa irathimo iria ũrathimĩtwo nĩ Ngai cia indo, tondũ indo icio mahinda marĩa wathikwo tũticiririkanaga. Kũrĩ andũ marĩ na igweta inene, kũrĩ andũ marĩ na indo nyingĩ, na ũmũthĩ tũmathomaga ta ng'ano. O na andũ acio nĩ maatigire kũgĩa na igweta tondũ andũ acio matiahũthĩrire mahinda mao na ũtonga wao wega. Andũ acio makĩriganĩra. Tũthomaga ta ng'ano cia wa mũnuathĩ kana cia wa mũgumo kana ng'ano ingĩ ndaita- ndaigua igĩtwo cia wa ũbueraraurera. Ũngĩkorwo wee wĩ na ũtonga ndũkanyarare andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa ũtonga, no ũtige ngũthi mũthenya ũmwe nĩ ũroka kwehera gũkũ hihi tũgakũririkana nĩ ũndũ wakĩ tũtigakũririkana nĩ ũndũ wa makari marĩa marĩ wa- warĩ namo tũtigakũririkana nĩ ũndũ wa nguo nyingĩ warĩ nacio tũgakũririkana nĩ kĩrĩa ũra- ũgatiga na nĩ ngoro ndongu ngoro yamũkĩraga andũ othe ũrĩ na ũtonga kana ũtarĩ na ũtonga gĩa na ngoro ndongu ũtonga wa ma nĩ ngoro yaku ĩngĩhota ku accommodate andũ a mĩthemba yothe ke tũrĩkĩrĩrie rĩu na kĩndũ gĩtagwo hinya wa mwĩrĩ hinya ũcio wona wĩnaguo mũthĩ-rĩ hinya ũcio ũreigua naguo ũthiaga ũgĩikanagia andũ-rĩ hinya ũcio ũiguaga gũtirĩ mũndũ ũngĩkweheria bara-rĩ kũrĩ andũ marĩ na hinya gũgũkĩra na ũmũthĩ ũyũ marathiĩ manyitĩrĩirwo hinya ũhana ta ũthaka ũrĩa ngwĩrire ũhana mahũa hinya nĩ ũthikinyaga handũ ũgathira nĩ ũrĩ- na ũrĩa kũrũ ũroka ona mũndũ no agĩe na mũrimũ weherie hinya wake kĩũndũ no gĩũke oro ũguo na hinya waku wa mwĩrĩ ũthire hinya ũcio we ũtũraga wonaga atĩ we wĩna hinya no getia naguo-rĩ, ũririkane atĩrĩrĩ, hinya nĩ ũthiraga. Na reke ngwĩre nĩ ũgakinya handũ ũbatare andũ hĩndĩ ĩrĩa ũkaga hinya. Ũguo hũthĩra hinya waku wega, hũthĩra hinya ũcio ũhetwo nĩ Ngai wega. Tuĩka wa ũteithio, akorwo harĩ mũndũ ũrenda gũteithio kĩndũ mũteithie gũkua, akorwo kũrĩ mũndũ ũrenda gũkĩrio bara mũkĩrie, kũu nĩkuo kũhũthĩra hinya waku wega. tondũ hinya waku onaguo ti hinya wa gũtũũra ũrĩthiĩ ũthirĩte na ũkũrũ na mũthenya ũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ rĩ onawe ndũgekuo ũgĩtwara mbĩrĩra-inĩ ona kwanja hinya ũcio wĩnaguo ũtungu ũcio wonaga wĩnaguo we nĩ kũnogia ũkanogia andũ kũngĩkorwo ndwaikaranĩrie na andũ wega ũndũ ũrĩa wĩ wama nĩ atĩrĩrĩ hinya ndũtũraga mahinda marĩa wĩna hinya ũhũthĩre wega tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkaga hinya rĩ nĩ ũkabatara andũ acio mena hinya magũteithie ũguo rĩ hinya onaguo nĩ ũthiraga na ndũgetĩe ndũkagĩe na nguthi nĩ ũndũ wa hinya hũthĩra hinya waku wega nĩgetha ũge- wĩigĩre stoko andũ arĩa magakona hinya hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo wagĩte hinya wa mwĩrĩ rĩ nĩ magagũteithia Bata wakwa tũkũrĩkĩria hau na ngwĩre atĩrĩrĩ, irathimo iria Ngai akũrathimĩte nacio, kana nĩ ũcio ũre- nĩ ũguo ũreta ũthaka, kana nĩ ũcio ũreta ũtonga, kana nĩ hinya wa mwĩrĩ, cihũthĩre wega na ndũgetĩĩre andũ, na ũtige nguthi, na ũtige ngotoko, tondũ mũthenya ũmwe nĩ ũroka indo ici ũrona irĩ na bata ciage gũkorwo irĩ na bata andũ makorwo mena bata gũcikĩa kana we tũgũthomage ta ng'ano na tũriganĩrwo nĩwe ona thayũ na ũgĩe na mahinda mega Help me find the right